Seema sa kgwedi re se fumana bukeng ya Bakorinte ke ba bobedi, kgaolo ke ya bohlano, temana ke ya leshome le metso e senyane. Ka gobane Modimo e a boelantšego lefatshe le yena ka Kriste, a lesa go balela batho dikarogo tsa bona, mme foko la poelano yeo ke yena a le tlemilego gare ga rena. Amen. Seema sa beke re se fumana go Pesaleme ya lekgolo le metso e robong, temana ke ya mašome a mararo le metso e mene, Psalms 119 verse 34. O ntlhalefiše ke latele melao ya gago,

temana ya borobedi, verse 8. Le se ke la ba le molato go motho ga e se wa go ratana. Amen. Mofuta wa thero ya rona, doctrinal sermon. Mohlodithero wa rona, lerato. Ga o sheba lentswe lena lerato, go Baebele ya King James Version le hlagelela 310 times, go New American 348 times, New International 551 times, athe go New Revised Standard ke lentswe le hlagelelang

Sehlogo sa dikopelo tseo ka moka se re lerato. Athe ge o lebelela lentšu lena le bolelang ka lerato, le hlagelela 57 times. Ga o lebelela kopelo number 57, e hlagelela gare go ditlhokofalo tsa Morena. Stanza number 5 o re Jesu ga nka a rata dikarogo le diphapogo. Nna nka rata bjang tsona tse bolayang? Bjale ka ga re se re badile gore mohlodithero wa rona ke lerato, re tlo hlalosa lerato la pele leo re le fumanang e le lerato la Modimo. lona le tsejwa ka gore ke agape ke wona motheo wa lerato the foundation isisekelo sothando re le bona mo le go genesis 3 verse 15 a the re a tseba gore go john 3 verse 16 o re modimo o ratile lefatshe ga kalo a be a neela ka mora wa lona gore re tle re tsebe go phologa. Ke mofuta wa lerato o sa fetogeng, the type of love that has quality and power. Ga le laolwe ke motho, ebile ga le laolwe ke mesebetsi ya batho. Ke lerato leo re le amogetsweng, leo re le filweng ke Modimo ka sebele.

lerato le batlang gore go be le response if there's no response lerato lena le a fela empa ha le na le motheo wa lerato e leng la modimo setswalle se o ratang go se bontsha go batho ga se fele ke ka go ba bangata o tla utlwa motho a re ga ke sa batla metswalle ga ke sa batla go tseba le ka setswalle

magareng a bona le batho ba bangwe. Mofuta wa lerato o mong wa boraro o bitswa ka gore ke storge, S-T-O-R-G-E. Ke lerato le bontshang affection. Ke lerato leo re le matahanyang haholo go tshwana le motswadi go ngwana. Re a le bona mo le go Genesis 22, verse 2. Ha Modimo a ne a batla Abrahama gore a mo etsetse sehlabelo, yaba Modimo o re go Abrahama, Nka mora wa gago yo o mo ratang, yena Isaka. Wa bona, ke mofuta wa lerato lena le batlang gore ngwana o nne o mo tshware, o mmapadiše, a thabe le go batho le teng ke rata gore ke nne ke be ke, ke, ke, ke, ke, ke be haufi le motho eo a nne a ntshware ke bone that affection it goes with a feeling ebile ke lerato le na leng poulelo haholo gobane ke a mo boulela ngwana enwa wa ka kapa ngwana enwa ya itseng kapa motho ya itseng a ke rate go bona ga batho ba ntse ba atamela pela gae

it goes with that feeling e batlang gore e dule e le jalo empa le lona le ba le bothata ga eba motheo wa lerato la modimo o le siyo go lona ke ka goo le ga go etsagala eng kapa eng o tla dula o ntse o eme ka pele o hlokomela o lwanela mofuta ona wa lerato le ga ngwana a lahlega

Lona re le bona mo le go Genesis 23. Genesis 2 verse 23 and 24. Ha ne Modimo a qeta go bopa motho. Ya ba Adama o re, Jwale enwa ke lesapo la masapo a ka, ke nama ya nama ya ka, o tla bitswa mosadi. Ke lerato le o le fumanang

o ke ke be wa le nka wa lefa motho e mong gape ke ka go pheletsong le marriage act e re you are now husband and wife ga se lerato le fiwang batho ba bangata le lona le tsamaya le be le bothata ga e ba motheo wa lona go ne go sena lerato la modimo fela ga lerato la modimo le le teng

Athee, ga go bjalo. Bothata ba lona gape ga o tlo le šeba, ga ntse le ya ga le fela le fela ga bohloko, gobane le ga le thewa le ile la thewa ga bohloko. A re se keng ra ikamaganya le dintho tse tsamaisanang le mofuta oo wa lerato, gobane pheletso ya lona go swa batho. bjalo ka ha Kriste le yena a ile a thakgiswa. Mole batho ba neng ba lebetse gore ba thea selekane sa Modimo, seo Modimo o ileng wa rata go se etsa le lefatshe. Ka re Morena a ka ba le rona re be le lerato la nnete, e seng lerato le senang lebitso. Morena o be le lena. Amen.